Без инде үткән бер вагызда Шагбан ае турында сөйләштек. Инде Аллаһ Тәгалә рәхмәте чиксез. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар кылды. Һәм безгә җәннәт юлын күрсәтте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм аша. Һәм Аллаһ Тәгалә бу юлны безгә җиңеләйтте. Бик күп бу юлда җиңеллекләр яратты. Мәгәр шулай әйтергә була, асылда җәннәткә эләгү юлы җиңел, җәһәннәмгә эләгү өчен тырышырга кирәк. А, Кешеләр тырышып менә шушы җәһәннәмгә ирешәләр. А, Аллаһ бу юлны, җәннәт юлын бик җиңел итте. Ул безнең э, җаныбызга туры килә, ул безнең э, табигатебезгә туры килә ислам таләп иткән нәрсәләр. А, Инде э, менә Аллаһ Тәгалә э, кайбер айларны өстенлекле итте. Мәгә- мәгә- Мәгәр гомуми тәртип алганда Аллаһ Тәгалә шулай кылды. Мигъраҗ вакыйгасыннан беләбез, бер мөселман кеше бер изгелек кылса, Аллаһ Тәгалә ким дигәндә 10 тапкыр арттыра. Бу һәрвакытта, ким дигәндә, моннан да ким бирми Аллаһ Тәгалә, ун тапкыр артык бирә. Аллаһ Тәгалә бер эшне яхшы ниятләп, аны ниндидер сәбәп белән кылалмасаң, барыбер шушы бер гамәл яза сиңа. Аллаһ Тәгалә гөнаһ ниятләп эшләсән, бер генә гөнаһ өчен җавап бирәсен. Ниятләп ниндидер сәбәпләр белән эшли алмыйсың икән, аның өчен җавап бирмисен, дөрес булмаган уйлар өчен. Һәм шушындый мөмкинлекләр бар. Инде Аллаһ Тәгалә шуннан тыш Мондый тәртиптән тыш, кайбер айларны, вакытларны өстенлекле кылды. Башка вакытларга караганда, башка айларга караганда, мәсәлән, айларны яки кайбер урыннарны Аллаһ Тәгалә бәрәкәтле кылды башка җирләргә караганда. Инде без беләбез, мәсәлән, Рамазан ае башка 11 айлардан аерылып тора. Нәрсә белән? Башка айларны күпчелек вакытта ел дәвамында менә шушы тәртип булса, бер изгелеккә 10 булса, Аллаһ Тәгалә бу айны уң гына түгел, 700 инде Кадер киче бар, ул көнне Аллаһ Тәгалә анда 83 ел, 1000 айдан да диде, ул инде айларга бүлсәк, 1083 ел, 82 ел кылган гыйбадәттән дә артыграк диде. Ул Мең ай кебек димәде, мең айдан да артык ди. Димәк, бу кичәне кылган һәр гыйбадәт мең ай буе ким дигәндә аннан да күбрәк әҗер-савап бирә Аллаһ Тәгалә бер гамәл өчен. Бу кичән любой гамәл, сәдака бирсәң дә, башка нәрсә булсаң да, мәгәр изге җирләр бар, Мәккә, Мәдинә, Иерусалим шәһәре. Мәккәдә укыган бер намаз башка җирдә укыган 100 мең намазга тора. Буның бәрәкәте зур. Монда инде башка бәрәкәтләре дә бар. бу вакытларда, бу урыннарда Аллаһ Тәгалә аерып куйган башка вакытларга караганда, бу айларда, бу сәгатьләрдә бу догалар кабул була. Э, бу айны бу вакытларда гыйбадәт кылу җиңел, Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирде. Ягъни шушы җәннәт юлына э, кешеләр файдалансын өчен менә бу мөмкинлекләрдән э, төннең 3 тән 1 өлеше Гарәфә көне, Гашура көне без беләбез. Инде менә Шәгъбан аенын да үзенен бәрәкәте бар. Һәм без хәдисләрдән күргәнчә, бу айны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ураза тоткан. Һәм сәхабәләр моны күрделәр. Һәм инде монда бик күп хәдисләр бар. Без үткәндә берсендә туктадык, тагын кабатлап китәбез, кем элеккеләрен карамады. Усама ибн Зәйдне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорады. Ягъни сәхабәләр карап торды, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ураза күп тота. Һәм ул күрде дә сорады, Я Расуләллаһ, син Шагбан аенда башка айларга караганда күбрәк ураза тотасың. Моның сәбәбе нәрсәдән соң? Нәрсәгә бу айны күбрәк тотасың дигәч, ул әйтте, бу ай диде, шундый ай, бу Рәҗәб белән Шагбан арасында. Ләкин бу айга кешеләр э, бу айга карата гафилләр ди, гафилләр диде, ягъни игътибарсыз, беспечныйлар, игътибар итмиләр тиешле дәрәҗәдә бу айга. Бу Рамазан белән э, Рәҗәб ае арасында булган диде. Һәм бу айны кешеләрнең гамәлләре Аллаһ хозурына еллык кылган гамәле Аллаһ хозурына күчә күтәрелә. Һәм инде мин менә шушы гамәлләрем күтәрелгәндә ураза гыйбадәте хәлендә күтәрелүен телим диде. Ягъни соңы язылган гыйбадәт, гыйбадәт хәлендә ураза анда яки нинди гыйбадәттә булуын, ураза тоткан хәлдә булуын телим диде. Шуңа күрә бу инде Ләйләтүл Барат дип атала. Ягъни Ләйләтүл төн Гөнаһлардан, җәһәннәмнән котылу төне дип әйтәбез инде, тәрҗемә итәбез. Шуңа күрә аның вакыты 14-нче кичәдән алып 15-нә чыккан вакытта була. Һәм инде без менә бу безгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулай бүләк итеп бирелгән кичә. Менә бу хәдисләр аша пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм аша Аллаһ Тәгалә белдерде. Бу кичәне без һәм без омтылырга тиешбез менә мин алда әйткән кичәләргә. Игътибарлы булырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуңа күрә безнең сыйфатны әйтте. Күпчелек кешенең сыйфаты. Ягъни кешеләр игътибар итми, игътибарсыз үткәрә. Бу көннәр үтеп бара яныңнан, бу вакытлар яки Аллаһ Тәгалә биргән бу кичәләр анда Шәгъбан аеның үтә, ләкин нәрсә дигән сүз? Башка кешеләр игътибар итми. Шуңа күрә инде аеруча Аллаһ каршында кешеләр игътибар итмәгәндә, башка кешеләр гыйбадәт булмаганда, гыйбадәт кылган кешенең гыйбадәте бигрәк тә кадерле. Аллаһ хозурында. Бәлкем ул сөннәт, теге без күнеккән ул сөннәт, ул фарыз түгел. Яки мустахаб анда дип аның дәрәҗәсен аңламыйбыз. Да, безнең өстә бурыч буларак ул сөннәт, мөстәхәб булырга мөмкин, бернинди шелтә белдерелми, ләки кыйммәте бик зур, бәһасе бик зур, тәэсире бик зур дигән сүз. Бигрәк тә, башка кешеләр гафил булганда, игътибарсыз булган вакытта гыйбадәт кылынса, ул яхшырак. Нәрсә? Төнне, кһәр төнне Аллаһ Тәгалә бүләк итеп бирде, төннең соңгы өчтән бер өлешендә, аеруча башка вакытка караганда, сутканың бу тәүлекнен вакытына караганда, бу вакытта бәрәкәт бар. Бу вакытта Аллаһ Тәгалә көтеп тора, кая? Бәндәм, миңа дога кылучы догасын кабул итәм. Кайда тәүбә кылучы кабул итәм, Аллаһ Тәгалә көтеп тора, ләкин нәрсә? Күпчелек кеше кешеләр бу вакытта йоклыйлар. Бу ихтибарсыз беспечный, бу вакыт көтеп тора. Э, син бөтен нәрсәгә ирешә аласың, догаларың кабул була, Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә телисең, бирәм бәндәм ди. Вә ләкин кешеләр ихтибарсыз һәм шуңа күрә бу төнне торып кылган гыйбадәтләр Бик зур бәхәгә ия, бик зур тәэсиргә ия. Бу төнне укыган тәхәҗҗүд намазлары бар. Бу намазлар сөннәт, сиңа шелтә белдерми, йокла шунда. Беркем әйтми сиңа, кыямәт көне нишләп торып укымадың дип. Вәләкин бу тәхәҗҗүд намазы, бу вакытта гыйбадәттә булу, бу аеруча бәһале һәм кешенең үзенә, тормышына тәэсир итә торган, иманына тәэсир итә торган шундый зур гыйбадәт. Һәм бу кичне догалар кабул була. Ләкин без күпчелек вакытта бу вакытта йоклыйбыз, шулаймы? Шуңа күрә мөмкинлегебез бар, хәр мөмкинлек булган саен зур хаҗга беренче барып, аннан умра хаҗына барып, кешеләр әллә кайларга кирәкмәгән җирләрдә барып йөриләр. Мөмкинлек булганса Аллаһ Тәгалә мөмкинлек ачты. Умра хаҗына барып кайт, шушы изге җиргә барып бер намаз 100 мең торган Мәккә, Мәдинәгә бар, догалар кабул була торган урыннары бар. Менә монда басып кылсан, догаң кабул була. Син кем теләмик? Әллә безнең проблемалар беттеме? Безнең тормышта ирешергә теләгән проблемалар балалар белән, семья белән, башка сәламәтлек белән. Ә Аллаһ Тәгалә билгеләде, шуңа күрә әз генә игътибарлы булып жертва итәргә кирәк. Барып шул урынга анда дога кабул була. Мәккәдә күпме урын бар? Мәккәдә барып шул гыйбадәт булып син тормышыңны үзгәртә аласың. Ләкин кешеләр игътибарсыз. Шуңа күрә бигрәк тә менә мондый башка күпчелек кеше игътибарсыз булган вакытта кылынган гыйбадәтләр аеруча Аллаһ каршында бәяле дигән сүз. И кешеләр игътибарсыз диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм инде төп сәбәбен әйтте, менә бу бәрәт киче бар икән. Инде бу кичә турында Гайша анабыздан бер озын хадис бар. Ул әйтә, сөйли, бер вакытта Әле ул вакытта белмибез, ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм без беләбез, төнге намаз укый торган булган, төннәр буе. Төнге намаз һәм аның төнге намазы безнеке шикелле түгел. Без тәһәҗҗүд укыйбыз торып, безнеке 4-5 э, минут. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм э, рукукта торган э, сәгатьләр анда сәҗдәдә булган бик озак вакытлар сәҗдәдә һәм бу шуңы төн төнге вакытка торып намаз укыган аларның бүлмәсе кыска пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм намаз укыганда гайшә набыз аягын тартып тора торган булган Йә кием пәйгамбәр саллаллаһу сәҗдә кылса, ул йоклаганда аның аягына тия торган булган, шундый шартларда укыган. Һәм Гайша анабыз әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шул тәһәҗҗүд намазы укыйдыр иде, һәм инде сәҗдәгә китте дә, и бик зак кыймылдамыйча шул сәҗдә хәлендә калды ди. Бу бер генә минут түгел, бу бик зак. Гайша анабыз курыкты. Мин курыктым ди. Ул үлмәде микән? Ягъни бер хәрәкәтсез шулай тора. Шуннан инде ул шуның хәтле борчылган, мин көттем, көттем дә, тордым да, ди, әкрен генә барып, аның бармагын күчереп куйдым, ди, кырыйга. Алып куйдым да, ул бармак кире урынга күчте, һәм мин инде тынычланып, үземнең урыныма кайттым, ди. Шуннан соң, ди, шушы сәҗдәдә бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең догасын ишеттем, ди, сәҗдә кылганда. Я Раббым, мин синең

Ягъни э, ташлап китте дип уйладым әллә? Курыктым әллә? Я Гайшә. Гайшә бит инде яшь кыз бала. Э, ул икенче төрле, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху аңа шулай дип әйтте, йомшак итеп. Син нәрсә, мине сине ташлап китте дип уйладым әллә? Э, мин әйттем ди, я Расулулла, юк. Вәләкин мин курыктым, синең шушы сәҗдә вакытында җаныңны алдылармы әллә дип. Шуңа күрә чөнки синең сәҗдәң бик зак иде, шуңа мин курыктым бик тә дип әйтте. Шунда пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм сорады ди, и Гайшә, беләсеңме соң бу нинди төн? Ә, нинди төн? Без әйтәбез, аның сәҗдәсе көн саен ул чагыштырыгыз белән нәрсәгә Гайшә апа дигән? Бүгенге төндә ул бик зак, аеруча элекке вакытта зак булса, бу төнне аеруча шундый озын сәҗдәдә булган. Һәм башка вакытта кылмаган шушы доганы кылган аннан соң. Шуңа күрә ул курыккан, башка вакыттан карап ул хәрәкәтсез сәҗдәдә бик озак калганга күрә курыккан. Һәм Гайшәгә әйтте, син беләсеңме соң, бүген нинди көн? Мин әйттем ди, Аллаһ һәм аның Расуле миңа караганда яхшырак белә, ягъни белмим. Алар белмим дип җавап бирмәде, шулай җавап биргән. Ягъни Аллаһ һәм аның Расуле яхшырак белә, ягъни мин белмим. Шунда пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди, бу ди Шәгъбан аеның урта төне бүген, я Гайшә. Аллаһ субхана ва тәгалә бу төнне үзенең кылларына карый ди. Истә. Бу шундый төн, Аллаһ карый үзенең кылларына. Хәм кем дә кем үзенең гөнаһын ярлыкауны сораса, ул аны гөнаһларын ярлыкый ди. Кем дә кем аны үзенең Аллаһның рәхмәтенә өмет итеп дога кылса диде, ул аны догасын кабул итә, үзенең рәхмәтен бирә диде. Вәләкин бу кагылмый бу бит гөнаһлар ярлыкка, ягъни дога кабул бу кагылмый шул кешегә диде. Кем башка мусульманга карата күңелендә ниндидер бер начар уе, начар ачуы бар ди. Шул, шул кешене Аллаһ Тәгалә гафу кылмый ди, ягъни гафу да кылмый һәм дугасын да кабул итми, пока ул күңелен шушы хистән чистартмый диде. Инде икенче бер хадистә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва әйткән, бу Шәгъбан ае урта төне, ягъни шушы Бәрәт киче ул шундый төн. Бу төнне Аллаһ Тәгалә калиб дигән кавемнәр булган. Алар шушы хайван бик күп сарыклар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән, шушы калиб кавемының сарыкларының җыннары саныннан да артык кешеләрнең Аллаһ Тәгалә бу төнне гөнаһларын ярлыкый диде. Вәләкин Вәләкин э, әйтте, кемнәр моңа кагылмый, кемнәрнең гөнаһысын Аллаһ Тәгалә ярлыкамый. Э, фәкать диде, Аллаһ Тәгалә даже ярлыкаган түгел, ул шушы э, шундый кешегә Аллаһ Тәгалә карап та тормый бу кичәне шундый кешегә, кем нинди гөнаһлар эшләгән. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылган булса. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылган булса, яки диде, үзенең күңелендә башка кешегә карата начар уйлары булса. Тегез хадистә мөселманнарга карата ик, ну, кемгә дә булса, мөселманнарга дип әйтәбез, аның күңелендә кемгә дә булса начар уе бар, ачуы бар, уе бар, ниндидер бер начар хисләре бар. Бу хис белән бу кичнең бәрәкәте юк бу кешегә. Ә, ә, яки ният булсын, ниндидер бер теләк булсын, менә шушы күңелдә бер начарлык булса диде. Яки диде, шундый кешегә кем дә кем туганлык җепләрен өзгән.

тәкәбер кешеләргә. Ягъни ул ул хәтта шулай әйтелгән, үзенең тәкәберлек белән менә бу шикылыткыдан, шайтан сөягеннән теге җиргә стерелеп иретеп, киемен озын итеп йөрүче ди. Ул хәтта инде байлык нигезе булган, фәкыйрь кеше алай булмаган. Ул инде мөмкинлеге булган кеше, шулай итеп үзенең байлыгын күрсәтү өчен җиргә стерелеп йөри торган кием киеп, шулай тәкәберләнеп йөргән. Шуңа күрә бу безнең заманга килгәндә нәрсәсе беләндер тәкәберләнеп йөрүче Кешегә бу бәрәкәт ирешми. Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын ярлыкамый, диде. Һәм шулай ук үзенең әти-әнисенең сүзен тыңламаган, ризалыгын алмаган, э, әти-әнисенә каршы барган кешенең һәм шулай ук кем дә кем э, вино эчә торган, хәмер эчә торган сыйфаты бар. Хәмер эчүче диде. Алты кешене санады. Ягъни шундый кичә бәрәкәт. Гөнаһ ул безнең өстә тора. Гөнаһ сәбәпле кеше җәһәннәмгә керә. Гөнаһ сәбәпле бу дөнья тормышына тәэсир була. Шуны аңларга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә мөмкинлек бирде. Бу айны, менә бу кичә сәбәпле э, Аллаһ Тәгалә гөнаһларын ярлыканып, син гөнаһсыз бәндә булып гамәл дәфтәрләрен күтәрергә һәм инде бу кичәдән чыкканда гөнаһсыз булып тормышын үзгәрү мөмкинлеге бар. Ниндидер тормыштагы проблемалар китә, әгәр дә гөнаһларын өстән төшсә һәм киресенчә гөнаһлар җыйналып барса, ул проблема төшә. Буны аңларга кирәк. Бер кайбер вакытта кеше аңламый. Нинди дә булса, любой гөнаһ, даже бер ялгыш күз карашы, ялгыш уй да кешегә иманны тәэсир итмичә калмыйча, зыян китермичә. Шуңа күрә белергә кирәк. Бер әйткәнемчә, ниндидер гамәл генә түгел, даже начар уй, Начар уй да иманга тәэсир итә. Иман шундый э, тәэсирле әйбер, э, әйткәнемчә, ялгыш уй, ялгыш караш иманны э, э, киметергә мөмкин, ягъни иманның тәэсирен киметергә мөмкин. Шуңа күрә бер остаз үзенең шәкертләренә вагаз сөйләгән, ягъни гөнаһ турында, гөнаһ кешенең тормышта ниндидер җәза килмичә калмый. Нинди генә гөнаһ эшләсәң дә, аның җәзасы бу дөньяда булмыйча калмый, дип вәгазь тыңлагач, ул ниндидер бер гөнаһ эшләгән дә, и көткән, бу җәзасы килер дип. Бер нәрсә дә юк. Күпмедер вакыт көткән, көткән дә остазына барып әйткән. И остазым, дигән, сез вәгазьдә шулай дип әйткән идегез. Э, гөнаһ кылсан, аның җәзасы киләчәк. Килмичә калмый дип әйттегез, менә мин э, бер гөнаһ эшләгән идем, көттем, көттем, җәзасы килмәде дип әйтте. Шунда остаз әйтте, ди. Син, ди, менә бу гөнаһны кылганчы, намазны ничек укыйдыр инде? Һәм бу гөнаһны кылганнан соң намазын ничек укыла? Ягъни, ихласлыгы югалган. Ихласлыгы уже икенче, диде. Ягъни, син намаздан рәхәтлек тоймыйсың, ул икенче. Шуңа күрә без бит инде көтәбез нәрсәдер, ул көткәндер, башына кирпеч төшә яки җыгыла да берәр нәрсә була дип.

ярлыкау юлында тырышырга тиеш булабыз. Инде элекке галимнәр яки ул хактагы сахабәләр әлбәттә бу көнне кадерен белгәннәр һәм бу көннәрне гыйбадәттә үткәргәннәр. Нәрсә эшләп буласын бу төнне? Инде, әлбәттә, мөмкин, мөмкин булса, мөмкин булса. Ләкин, вә ләкин әзерләсәк, моңа әзерләнеп бу көнне генә җокламыйча үткәреп була. Бөтен вакытын булмаса, хотя бы бер вакыт. Ну, бу көнгә игътибар итәргә кирәк, башка көндәгечә түгел. Ястү намазыннан соң булсын. 15 минут. Ярты сәгать вакыт булырга була. Иртәнге намаз алдыннан торып, бүген бу көндә хотя бы ярты сәгать алдан, бер сәгать алдан. Моны һәр кеше эшли ала. Вә ләкин бу мөмкин эш. Ләкин бу кичәгә ниндидер бер игътибарны күрсәтергә тиешсең. Бөтенләй игътибарсыз башка көннәр шикелле үткәрсәң, э, син дөрестән дә бик тә э, шундый игътибарсыз э, кеше буласың. Мондый кичәне э, үткәрсәң, э, әлбәттә, ниндидер, значит, иманда кимчелек бар. Шуңа күрә бу төнне намаз укысаң була. Сигез рәкәгать тәхәҗҗүд намазы. Инде кемнәр гел укый, аны укыйлар. Кем булмый икән, тор, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә ул төнне тәхәҗҗүд намазы укыды. Һәм нәрсә үзенчәлекле, ул көнне әзрәк башка көннәргә караганда рукук, сәҗдә ләрне озаграк итеп кылырга кирәк, кыямнарны, озынрак сүрәләр укырга кирәк. Инде озын сүрә белмибез икән, берничә кыска сүрәне укы. Ну, рәкагатьләрне озынрак итеп. Рукукка киткәндә озакрак торырга кирәк. 3 кенә тапкыр әйтмисең зикерне, рукук зикерен. Мәсәлән, 33 тапкыр таксан белән әйтәсең, шул торасың. Сәҗдәгә киткәннән соң 3 кенә тапкыр әйтмисең, анда 5, 7, 9 таксан белән китәсең. Озакрак итеп торасың. Бу менә шушы укырга була инде. Намаз укырга була. Э, шулай ук Коръән укырга була, мөмкинлегеннән чыгып. Ну, 5 минут укы. Укый белмисең икән, белгән сүрәләрне яңадан күңеленнән укып чык. Күпме кем яттан анда намазлык кына сүрә белә икән, шуны укып чык. Бу көнгә син игътибарыңны күрсәттең. Бу көн хисабына укыдың. Иншалла, әҗер савабына ишерсең. Шулай ук, э, әлбәттә, бик зур тәэсирле әйбер зикр. Зикр һәр вакытта кылырга кирәк. Э, зикр инде гә күп нәрсә керә. Бу Аллаһка карата зикр. Алар бик күп төрле. Без әле күпләрен без беләбез. Белгәнен кыл. Аллаһ Акбар, Субханалла. Әлхәмдулилла, Ла илаһ иллалла. Шуларны тәсбих белән кабатла күп тапкырлар. Әлбәттә, зикр пәйгамбәргә салават. Һич шиксез моны калдырырга ярамый. Салават әйтәбез. Кемнәрдер кысканы белми икән, намаздагы салаватны укы. Һәм инде зикер ул шундый нәрсә, аңа ниндидер сәҗдә дә кирәкми. Зикерне даже тәхарәтсез дә кылырга була, асылда. Шуңа күрә басып, утырып, ятып кылсан да була, йөреп кылсан да була. Теге төнне утырып утыра башласан яки ятып торсан җокы килгән мөмкин. Шуңа күрә арып китсен, ятып ал. Җокың килә башласа, йөри-йөри зикер кыл. Зикернең тәртибе төрлечә булырга мөмкин. Иң мөһиме зикер, кайда булсан да. Әлбәттә, Иң зур файда ала торган кичә, монысын бу тегеләрен бер өлеш күрсә, моннан башка калдырырга ярамый. Бу дога кыла торган кичә. Догада бәрәкәт бар монда. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, кем истихбар сорый, гөнаһын ярдәм. Кем миннән нәрсә дә булса сорый, рәхмәтемә мөрәҗәгатьтә, мин аны бирәм диде, догасын кабул итәм диде Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бу дога кичәсе. Иң һәм иң төп өлеше без күп итеп менә бу дога кылырга тиеш. Дога белән бу кичәнең бәрәкәтен тотып калырга кирәк. Чөнки бу кичәдә Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды, кабул булуы мөмкинлеге бик зур. Әгәр дә син менә шушы бая санап киткән синдә кимчелекләр булмаса, нәрсәгә саналды? Бу кичәгә керер алдыннан моны барларга кирәк. Бу э, кимчелекләр булса моны бетерергә кирәк. Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешеп булмый. Телефоннан шалтырат, гафу үтен, җылы сүз әйт, э, нәрсә дә булса. Э, шуңа күрә инде бу дога кабул булуга өмет зур кичә. Дога кылырга кирәк. Шуннан икенче ягы бар, дога үзе бер гыйбадәт булып тора. Дога кылу Аллаһка гыйбадәт. Димәк, син дога кылсаң, бер яктан гыйбадәт кылган өчен савап аласың, икенче яктан догаң кабул булып, әле иншалла өмет бар, бу кичәдә аның бәрәкәтенә дә ирешергә була, тормышны үзгәртергә була. Э, доганы кылырга була, э, иң яхшы догалар, әгәр дә пәйгамбәр саллаллаху алейһи нинди догалар кылган? Менә безнең э, төрле китапларда бар ул. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи хәдисләренә җыелган догалар, мәсәлән, Коръәннең Казан басмасында Коръән хатим кылгач, хатим догасы кылганда бик күп пәйгамбәрнең хадисләреннән догалар җыйналган. Шуларны укып чык. Вәләкин дога үзеңә сораганда, әлбәттә син нәрсә сораганны белергә тиешсең. Шуңа күрә инде үз телендә кылсаң да була. Үз телендә сора. Үзеңә кирәк нәрсәләрне сора. Әрвахларны онытмыйча аларга дога кылырга кирәк бу кичәләрне. Алар да өмет итеп ята. Үз телендә, үз телендә ихласлык була. Шуңа күрә сора, тормышта нәрсә кирәк, сора. Бер кат пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кылган догаларны кыстырырга кирәк. Чөнки аларда без акылга да китермә, безгә кирәкле бөтен нәрсә э, соралган була. Иң камил догалар аларныкы. Аннан тыш үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебез өчен дога кылырга кирәк. Һәм иң бер иң догаларның бер төре истигъфар догасы һичшиксез бара ди. Дога бит истигъфар Аллаһ Тәгаләдән гөнаһларны ярлыкау, сорау ул тоже дога, доганың бер төре. Шуңа күрә бу дога һичшиксез калырга тиеш түгел. Без бу кичәне гөнаһлар ярлыкана торган җәһәннәм утыннан котыла торган кичә дидек. Аның өчен гөнаһлардан арынырга кирәк. Ә аның юлы фәкать истигъфар. Истигъфар, истигъфар, тәүбә кылу, ниндидер зур гөнаһлар бар икән, тәүбә кылып, тәүбә шартларын үтәү, гөнаһларны искә төшереп, күңелдән борчылып, җылап, бу кичәне гөнаһлар өчен үкенеп, Аллаһ Тәгаләдән бу гөнаһны ярлыкауны сорап һәм башка үтәмәскә ният кылып, менә шундый бөтен гөнаһларны күздән үткәреп, искә төшереп, тукта, бу гөнаһым бар ич әле. Моңа хәле котлама, ну син бу кичәне тәүбә кыл, бөтен шартларны үтә, күңелләрендә шушы кичерешләрне кичер, җыла. Аллаһтан ихластан сора, башларны бәрә-бәрә сәҗдәдә Аллаһтан сора, бу шундый кичә. Әгәр дә инде бу гыйбадәтләрне кылырга мөмкинлек юк икән, хәтта моны кылырга була, төн буе утырмасын да әйтәм, ярты сәгать, бер сәгать. Андан ятып йокла. Вәләкин юк ди ниндидер сәбәпләр белән. Ярар, юк ди. Ну, хәтта бы нәрсә эшләп була? Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешү өчен тагын нәрсә эшләргә була? Шушы 14 нче кичәдән, акшамнан башлап, мәгъриб, гыйшә, фәҗр Ягъни, ахшам безнеңчә ястү, иртәнге намазларны мөмкин булса, ирләргә бигрәк тә мәчеткә барып җәмәгать белән уку. Мәчеткә бармыйсын икән, өйдә җәмәгать белән торып укыгыз. Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешү өчен һәм зикерне бая әйткән зикерләрнең төрләрен бөтенесендә кылу. Монсына өйдә дә кылырга була, монсын любой вакытта. Һәм Моңа инде вакытым булмаса да, ну йөк кеше бит йоклап китми. Караватыңа утырдың, э, якларга яттың, йоклап киткәнче сикер кылып ят. Хотя бы шуны күз алдыннан үткәрергә була инде э, күпмедер 5-10 минут э, һәр кеше зикер, зикер кылып алырга була, пока йоклап китми. Э, Аллаһ Тәгаләдән үзеннән гөнаһларны ярлыкауны, белеп белмичә кылган гөнаһларны, үзеннекен беренче чиратта ярлыкауны, үзеннең семья, башка мөселманнарның гөнаһларын ярлыкауны сорарга кирәк. Чөнки башка кешегә кылсан доганы, ул сиңа да шул ук дога киләчәк. Бәлкем үзең өчен берәй бер сораганда Аллаһ Тәгалә кабул итмәскә мөмкин. Башка кеше өчен кылынган дога кабул була, шуңа күрә бу мөмкинлектән файдалан. Башка кешеләрне, башка мөселманнарны, үзенең тирә-ягындагы белгән мөселманнарның проблемаларын беләсен, аларның чи хәерле чишемен сорап, Аллаһ Тәгаләдән сора, аларның гөнаһларын ярлыкауны Аллаһ Тәгаләдән сора, йоклап киткәнче. Һәм шулай ук бу дөньядан киткәннәрне онытмыйча, әти-әниләребезне беренче ятта, якыннарыбызга дога кылырга кирәк. Моны әйткәнемчә, йоклап киткәнче бер 10-15 минут күп күпчелек вакытыбыз ха йоклап киткәнче, даже йоклар алдыннан телефон тотып без соңгы сообщениеләрне карап телефонны куеп ятабыз аннан соң. Иртә белән торганнан соң да беренче телефонны алып, нинди сообщениеләр килде икән, кем икән дип карыйбыз без уже шундый. Ләкин оныт боларны. Бу телефонны оныт һәм кич белән йоклап киткәнче шушы әйберләрне эшли ала. Һәр кеше эшли аламы соң? Һәм әгәр дә инде хатын-кызларның намаз укымый торган көннәре икән, намаз укымый, башка гыйбадәт кылмый, зикерне кылырга була. Зикерне кылырга була, салават кылырга була. Э, монысы рөхсәт тә шуңа күрә кем нәрсә дә булса эшли ала икән эшләргә тырышырга кирәк Вәләкин бездә кайбыракта шулай бит бер нәрсәне бәйрәм диләр дә һәм китте без без бәйрәмне нәрсә яратабыз ничек итеп үткәрә ашап эчеп җыйналып э, сөйләшеп юк бу уже кирәк әйбер түгел бу җыйналып ашап эчеп там күңел ачып утыра торган кичә түгел җыкламыйча монда гыйбадәт кылып кала торган менә шушы бәрәкәтләренә ирешеп кала торган көн Аллаһ Тәгалә вәгъдә биргән, аның юлы да күрсәтелгән. Ул шушы гыйбадәтләр аша һәм мөстәхәб булып тора, бу кичәдән чыкканнан соң 15-нче көнне ураза тоту. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлам башка сахабәләр бу көнгә игътибарлы булган, бу көнне уразалар тотканнар. Шуңа күрә ул үзеннән үзе килеп чыга. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлам һәр айны 13-е, 14-е, 15-е, 15-е көнне ураза тоткан. Шуңа күрә бу э, көнне э, э, ураза тотсаң тагын да әйбәт. 13, 14, 15 көнне тотып, бу кичәгә хәтле дә уразада булып, бу кичәдән чыккансын да уразада булып булсаң, бигрәк тә хәерле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, мөселман кардәшләрем. Шайтан безгә оныттырмасын бу көннәрне. Бу бит инде шушы көннәрне шайтанның тырышкан, ел буе тырышкан эшләре юкка чыгарыла торган көн. Шайтан шуңа күрә әлбәттә безне оныттырачак, ниндидер эшләр китереп чыгачак. Әле шунда торып гыйбадәткә утырсан, ул синең җоклата э, торган шайтан килеп сине җокынны китерә, җок, башка көнне килмәсә җокын килеп э, җоклатып җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә тырышыйк, э, шайтан вәсвәсәсенә бирелмик. Бу кичәгә, бу кичәтен бәрәкәтен онтыйк, Аллаһ Тәгаләдән сорыйк. Я Раббым, ярдәм ит. Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешергә, бу кичәне дөньябыз, ахирәтебез өчен иң кирәкле, иң хәерле догаларны кылырга насыйп ит, я Раббым, Син белүчерәк безгә нәрсә кирәк икәнен. Син шушы догаларны безнең күңелләребезгә бе- э, салып, телләребезгә бе салсаң иде, я Раббым, Син яхшырак белүче безгә нәрсә кирәк икәнен. Һәм э, с- э, нәрсәдән Сиңа ярдәм сорап сыгынырга кирәк икәнен Син яхшы беләсең, я Раббым. Э, Шуңа күрә Шулай дип э, э, кылырга була. Я Раббым пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм сиңа э, мөрәҗәгать иткәндә догада нәрсәләр сорады, нәрсәләр белән мөрәҗәгать итте? Я Раббым, мин дә синнән э, синнән шуны сорыйм. Я Раббым пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм сиңа нәрсәләрдән сыгынды? Мин дә сиңа шул нәрсәләрдән сыгынам дип гомуми дә әйтергә була. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Бу айның пәйгамбәр саллаллаһу алейһи дога кылган ай бу. Я Раббым, э, ул сорый диде көн саен дога кыла диде. Намазларда я Раббым Рәҗәб, Шәгъбан бәрәкәтенә ирештер дип. Бу айлар бәрәкәтле. Әле ай башланды гына. Шуңа күрә без дә э, сорыйбыз, я Раббым, бу айларның бәрәкәтенә ирештер. Рамазан аена исән-имин ирешеп, Замазан аетында булган бәрәкәтләргә ирешергә насыйп әйләсәң иде. Бу айларыбыз Рамазан аена әзерлек айлары булса иде. Шушы ай сәбәпле иманнарыбыз ныгып, гыйбадәтләребез артып, әзерлек белән бу айны каршы ала алсак иде һәм шушы айны иң югары дәрәҗәдә үткәрә алсак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.